Aa naende nengaki ende engiya into mwanyagetinge naende konyorana na kogenderera gosemania ase ekegusii giaito, ase chingako chiaito, ase oboroso bwaito, ase toigekeire ching'igekero chi'omogusii, nere mwanyagetinge. Egetinge noo naki baba, na mogusii naki tata. Bono minto mwanyagete inge twabeire tokorigereria emegiro, twarigereirie emegiro etari meke erengete abana, erengete abakungu, erengete abasacha, aye twarigereirie eye erengete ebinto binde bionsi. bono emegiro Igo yare kogera obwari na obotoereru bwabo ase egesaku, na ase obomenyi bwaito. Na emegiro tiga tonya goteba ng'a nero yare korokwa econstitution y'omogusii, yaani amariko y'okogambera omogusii. Tarikiri, iga are koruegwa goetera enkwana enogo korwa omwana gochia korwa omogaka, gochia omwana, gochia omochokoro, yagera ebinto biechoka naende bieroba buna ebwenerete. Bono minto mwanyagetinge mwachakire gokora ayande atabwenereti, naende ekero mokoyakora aya igakoima egesaku, naende okwo nogosiria chimbu chiabwenete, chibwenerete, chiabwenete, chibwenete koba ase egesaku, chiria chingiya totabweneti gosiria. Amasikani naro arengeo ase omogaka na abaiseke baye. Amasikani narengeo ase omong'ina na abamura baye. Amasikani narengeo ase omogaka na abana baye. Amasikani aya nabwenerete atigare koba oo. Na ebisio mpaka nabari mogosoma ebuku nebisio ekero osigete iso na nyoko, naende nebisio ase ore ekero abana bagosigete naye. Na ogosika oko igo kogocha ase engencho ye chinchera tokomenya. Bono ebitage biarabeire Gusii, ekero okoigwa buna omosubati iga aimogetie gochia gosera ise korwa mwang'ina, Aye minto mwanyagete inge nkegusii ki ekio? Yaani mosubati omosubati eh omwana ise moyo are ng'ina taiyo gose baetanire na ise tokebeke igo taiyo gose akwete gose baetanire na ise. Ise ororire na mbuya arigie omonto. amorete amomenyesie ekiagera mbweka ore. Bono enyaroke eye emanye gocha, eh, erore omosubati oyo ise aretire amoseri, naende asoe enyomba eyio ekero ise bakare matati na mosubati oyo. Ma mbikonekie ebiokoreta, mbikonekie ebiokoreta ine etang'uche, naende okwo nokweoima, naende agwo tokoba tokoba abanto aye ritang'ani, naende tokonyuomwa, eh. Gose onye konywomire, noserigwe, ekiagera echi nechitang'uche chitaganeirie ase egesaku giaito. Gaki mwanyageti inge, inki mogokorera igo? Eh? Inki mo, i, i, abasubati inki kiabaria? Igo mwaegwa chinguru ase ogosomigwa, mokaegwa chinguru ase okwemanya, mokabwata ebibande, bono Igo mogosaria amachiiko ase engencho y'okogena na inche nomonto, na inche nabo ntagete nkore igo? Yaya. Tiga tosike chimbibe chia chinsoni, na tosike chimbibe chi'amachiiko y'egesaku baminto. Omonto ogoko, eh, o, o, iso, iso nabwate obosibori bw'ogokora egiatagete ekero nyoko ataiyo, naende togocha koba nyoko, yaya, togocha koba nyoko aye enyaroke eria, ha, mwatindire bobe abasubati. Naende toinyore iga, enka nere oboroso. bw'abanto, enka nero engako y'obomenyi, enka abanto bagokora emeremo ase engencho batagete gotenenia chinka chingiya. Nochi otware ebi gwatwarire minto ekero abanto bagocha ebirero, tiga ndwoigwe buna buna ekeorokereria, ekero abanto bagocha ebirero seino gose bwoo, egento bakoborie tari nyomba oagachete, tari chigari obwate, tari ki, igo bakoboria na natiga abanto. Yaani egento ekenene ase mwanyabanto nogotiga omonto onde ore moyo na ogenda. Eki naki ekenene naye nenchera kwamotiga nendonge gose nembe. Bono toche totware chimbu abasubati. A- abaiseke gose aba- bakare kominyoka gose erise korwa oye ntokeroche aye ogokora amang'ana buna ayio ebori ekiagera agwo ngoturutumba ore egesaku na ekero ogotorutumba egesaku ngo- ngo- ngotosareria ore ngotosareria ore naye omomura oria okobwata osaria etugo engoko Omotwe one omuya ore. Omonto buna oyo abwenerete obwatwe ekenyoro, oramamigwe ase kera omonto are, oraramamigwa, oegwe ebinyerere, oegwe ebiroro. Nkotosareria more amarieta buna abasacha, naende nkotosareria ore amarieta buna egesaku, Bono ekero ekero amang'ana aya akobekwa chimbeo, buna omomura arwete aria ase getari keumbu gose ase getari bosongo, gose akabwata engoko mpaka egakwa. Naende omanyete social media ebinto ebi bikomanyekana bwango. Bono ekero ngotara etaoni, nkonyora omosani gose omoluhya gose omogere agokoebera ng'a oyo ndiye omomefikia. Bono igo noigwete na gwachakire gosareria egesaku erieta. Abanto buna aba tiga tobachote tobarusie oo minto mwanya getinge. Bagosaria. Nonya nkanisa eyio okare gochia tegotaka binto buna ebio. Omosacha omonene gosaria engoko hapana. Eyio ne etang'uche embe naende bono eki ne egesaku ekebe. Egesaku buna eki ntobwenereti kogetwara. Minto mwanyagete inge, tiga tweborie ebinto ebi ebi tobwenerete gokora ne chinsoni, ebinto mbire twasiereiri moono, twasiereiri mm, ah, iso akwete emiaka emerongo ene yachiire, emerongo ebere gochia igoro. ng'a bono aye okare egetage, bono aye negekone, mbono otagete komotindokora, gopuruveria abanto, go koorokia abanto na ninso orenge, nki gegokoria? Nomaete embira anja abwate amasikani aye, embira anja abwate ase e- enchera ekoba treated, na ekero ogodisturb omonto okure emiaka eyio yonsi pi, nonya nekerecha kiaye nabo mogokorani. Ere netang'u chiembe eminto mwanyagetenge, ntobwenereti gotinda okorabanto kworokia buna eye ntata orenge. Baminto, ekero tokoigwa amang'ana buna aya gusii igo mogotogosa, eh, buna omomura nachete eh obete sana eh obete Kebeo, ee, ng'a bono gotinda akaenda ase oboina, ee, gotinda okora ise kworokia abanto na niso orenge, ng'a imokia amauga ayio, obwo noboriri oboochi obo obo obotwambu. Okwo nogoturutumba egesaku, okwo nogoturutumba amaiga aywo aino, ha? Abanto ba gesaku eki keino mbari gochigwanchwa, na ekero egesaku ekiasinkerwe ekero. Ekero ekenyoro giachakire kwanga omonto oria ekenyoro eke, abanto korisia ko bakwanga, ekero bakwanga igo naintwe nkwangu tore buna egesaku. Tiga gotoreterera abanto baminto, tiga gokora ebitage bitabwenereti gokorwa kemwanyabanto kegusii um Ngotoeti moragote buna egesaku, ng'a ngotinda okorora omonto orete amauga kworokie na niso. Ase ki? Ekero are gotindekwa ng'a ikware, Ekero abagaaka bateebete naye ki gekoba iga gekoba iga, ng'ai kware? Nkware gokora amang'ana ayio ataragenda embeera? Gwacha koturetea, ngotoretera more ebinto ebitwambu naende ebibe ase egesaku giaito. Ki tokonya gokorera emegiro minto mwanyagetinge? Tiga tosike eria yare gotoa ching'encho chingiya naende yare gotoorekereria ase togochi-gochi. Tosike chimbago abagaaka sika abana, abana sika abaibori, abaibori choka emechie, roba emechie boronge, nyerobe etware chinsoni naende etware, naende abanto sika enywomo, enywomo nere ekoira abanto batoka naki kegerete toro oo. Igo tiga esiko na amasikani aye, na ebi togokora. Eke mwanyabanto, tiga torore ng'a ing'ai ebwenete gokorwa buna ng'aki gegokorwa. Tiga gokora ebitagogete bigosaria erieta ri'egesaku toroche. Inche ngosaba abagaaka ebinyoro, abana aba, gose abasacha, gose abakungu, gose abang'ina, gose abaiseke, gose abamura, bachakire koreta emekoone ekogenda etari kobwaterana na gesakwa gose namegiro yaito, abanto tiga babekwe onse basomigwe. Oyotatageti koigwa tiga akong'ontwe. Enarora egesaku kende moina aa kia Buluya, omosubati agachia gotayaya nomonto bw'epigipigi. Eh, nomogaka oyo oro. Abagaka bagateebia, Eye tekoba tore moyo. Bakareta omosa, omosubati, bagasiba amagoro. Agwo omaete nonya serekari tegocha ime ekiagera namachiko y'egesaku. Namachiko y'egesaku naro, narendire, protected. Emegiro nerendire ne richiko ri'ense. Eh, na omonto agosibwa, richa chifu aruete ribaga, nabagaka. Asibwe amagoro buya na amaoko buya kabisa, aegwe ebinyerere, ebinyerere ng'ora ng'ora, ebinyerere, atari koumiswa ande, lakini agochabu buya ogotebiwa amagoso aye, naende ebe in public. Toise gochaka gokora abanto buna abe chingoko igo ne chimbori gose ne chiombe, Aa, toise kobeka abanto aba twabasokia, naende twabachaba, naende twaba nabo ebinto ebi birakeye ase egesaku giaito, minto mwanyagete inge totatere ching'encho chimbu chingiya, erinde tosiku buna egesaku tweanche, twanche ebi togokora. Aa, mogusii tanchete kong'aina monto, Lakini aba bono bachakire ago goitera ah, emegano gete y'oborimo mpaka kwamochi gwancha kwamagocha konyora naye akong'ainete obwo nobosooku lakini manya na naye oria okong'ainereria igo mbobe ase egesaku ki'omogusii tobwenereti okotong'aina mm? twaererire igoro y'emegiro ah, Boria, mboria amaborio. Boria agwo, rika agwo amabori ng'a erinde tobairanerie. Boria, eh, boria, boria. Nario toramanye, naende ntochake korigia ng'a togocha ko- koa e- e- e- emeremo yogochoria na kogikeria ebinto ebibe. rikogenda, ritari kogenda na ng'encho chiaito, tochake kobigekeria ng'a erinde tobiserie, ng'a erinde toirane ase erobo ya mwanyagetinge buna twamenyete. buna twamenyete, eh, nabo togosoma, nabo togochia chisukuru, nabo to lakini ebinto mbire totabwenereti kotuguta igo, ng'a ase eng'encho twasomire. Yaya, tiga twesike buna egesaku, eki naki tokorera, eki naki tokwegerera, igo minto mwanyagetinge emegire eye Erio ere nere oyarenge nonya neya nyomba mwao, ogokania abana, gento gete timokora, gose gento gete nkeba, mm, emegiro ye chindagera inche arengeo. Emegiro eye nigo yare gokora omochi oraba obotoereru bwaba ah, ah, twa twarorekana abanto barobire boronge. Manya iga. Ekero bwesigete ogosikwa, manya iga, ekero bwerendete okorendwa, manya iga, ekero bweanchete igo ogwanchwa, manya iga. Igo tiga twemanye, naende tokore ebire ebironge bitari gosaria egesaku, minto mwanyagetinga. Iga abasubati baria, abaiseke baria mwachakire koirana gokora ebitage ase ase iso, yaya. sika iso. Abaiseke baria nabamura mwachakire gosiba ekenyenga motaraika nonya ne motaranyuoma nonya nokonyuoma, manya ekero ogochaka konywa ekenyenga na konyuoma toranyuoma, kiamanya kogotitora torigocha koba omonto moronge. Sika esike. Ekero bwesigete tori gokora binto buna ebio. Inche nagotebe, Naende, egesaku ki kegosigete? Nkoigwera amasikani gete, na amasikani aya namaya. Minto mwanya getinge, tiga twesike buna egesaku. Tiga tochakere chinyomba goeta ebe orie. Eboria ebinto ogokora gose nebironge, naende eboria gose egesaku ngwanchera nakere nebi ogokora. Onye goika ase ogotwara ntemi buna eke ngokora nkeri koronge, tiga. Ntotageti ntotageti tang'uche na na namasangi na ebinto ebinde biche konya gotoita totamanyeti tomanye gochakana na oborogi. Yaya oborogi mbwabwate ensemo yabo naende gesaku ngekaiyo getabwati barogi. Mokonya kwogayo nabagusii na abarogi, gesaku nkeiyo getabwati borogi, ekiagera oborogi na ebiranya bia abanto, na ebiranya biare gokonya abanto komenya. Bono mwabionchoire biachakire gosaria ase engencho twaonchokire twatwarire chitabia, yaani chimbu chimbe. Chimbu echi chimbe chisang'anaine, chisang'anaine chindamwamu, chisang'anaine ribero, chisang'anaine e- e- ribe etu, chisang'anaine amang'ana aya onsi naki chiagerire oborogi bono bwachire. Eh, minto mwanyagete ng'ee. Inche nasororire, tiga toteeme kobwatia ching'encho chingako chimbu nokwegerera oboroso bw'omogusii, ekiagera intwe nabagusii, na intwe buna abagusii ntosikire buna abagusii twesike, naende totware chimbu chi'omogusii. Omogusii na omonto ogokora omokia, omogusii na omonto ogokwana obomaene, omogusii na omonto bwanchete abanto baye, omogusii na omonto bwanchete eamate, Omogusii nabwate ebinto gete agokora eanchete, emeyega yaye nabo okore nomogusii neanchete. Totari gweancha gose ntwanchwe minto mwanyagetinge. Oyo nomwalimu obino nyambane okonya kobosorora korwa Enogo TV. Kanya gotosoncha tonya goteberera na kori obwate riboria mborie rika agwo nabo togocha goikaransa iga ikarege naende tokoiraneria Aye kende kegochandete, eh, onye nogokireka egento gete, onye gotagete okirekerwe, abagaka b'ekegusii nkobaikera tore, nabo tokobatebia bagokirekere, erinde tote na kwarogwa, ekiara ebi bionsi mbiarengeo, ebi bionsi mbiroo, nabo tokwerenda na gotatera ekegusii giaito, toegerere ekegusii, toegerere enogo yaito, toegerere enkwana yaito. Mbuya mono ase ogonsoncha.